Helo eto, tu ôl i fi, fanna, dych chi'n gweld uh, y pentre Trefil, sef pentre ucha Cymru. Felly, er bod hi'n uh, mis Mehefin, mae'n eitha o'r yma heddi, na pam yn gwisgo siaced, ond wedi dod yma nid i siarad am, am y pentre ei hunain, ond i fynd lan, lan fanna. Dyna chwar trefil, um, chwar yn y Carregalch Carbonifferaidd, a dwi'n gobeithio ffeind o uh, ffosiliau i ddangos i chi ar y fideo yma. Wel, wi bron wedi cyrraedd y, y chwar. Wneud ddod lan fyna. Os ych chi eisiau dod yma, a chi'n dilyn cyfarwyddiadau ar wefan wdriflig.uk, fossil.co.uk, dewch chi lan y, y llwybr yma. Ond pan chi'n cyrraedd y top, dyna'r uh, chwar newydd sy'n cael ei gweithio nawr. felly peidiwch mynd fanna. Dyma'r ffordd mewn. Dyn ni eisiau mynd fanna. Gyda llaw ymddiheuriadau am yr anadlu trwm. Yn anffodus, un o'r sgil effeithiau Covid yw hynny. Ond gobeithio clip y ddewella cyn bod rhy hir ond dyma ffordd mewn i'r hen chwar ble ni'n mynd eddi chi jyst yn gallu gweld ffas y chwar neu ran o'n fe fyna ond mae chwar i unan yn cario ymlaen i'r wyth fan hyn felly na ble ni'n mynd pam wedi si dyna ble yn ni'n mynd achos dwi ddim yma ar y men yn unan fi dod â cwpl o ffrindiau gyda fi Dyma'r Geohounds, Sandy a Molly. Gomoli off. Sandy eisiau aros amdana i, fi'n meddwl. Lle bwyd i fi, boi? Dim i da fi ti. Wrth i chi ddod mewn i'r chwar y ffordd fach, newch chi weld ar ochrau'r uh, llwybr, petyrre o gerig fyna, a mae'n i fan hyn hefyd. Nawr, maen nhw i gyd yn ffosilifferaidd, felly na ble wy'n mynd i chwilio gynta, cyn i fi fynd mewn i'r chwar i hunan fyna. Mae dau fath o garreg yma yn chwant Tredio. Yn gynta, dyma'r garreg galch carbonifferaidd. Dyna beth yn ni'n chwilio amdano, achos dyna ble mae'r rhan fwy o'r ffosiliau. Ond hefyd mae'r stwff yma. Um, uh, beth yw e? Tywodfaen twrch yw hwn, ond er bod pobl yn galw fe'n dywodfaen, conglomerat yw'r rhan fwy ohono fe, ond mae'r stwff gwyn, fel arfer, dwi ddim yn ffeindio lot o ffosiliau yn y stwff ma. Weithiau, dan y, ma, dan y bach o, o, o, o bren neu rhywbeth fyna, ond gan fwyaf, dych chi ddim yn mynd i ffeindio ffosiliau yn y stwff yma. Felly, pidwch gwastraffu eich amser yn chwilio drwy'r stwff yma. Sticwch at uh, y garreg galch sydd fan hyn. Na gyd sy'n angen yma yw chwilio drwy'r cerig yma a newch chi weld ffosiliau ni'n siŵr o hynny ond broblem yw weithiau maen nhw'n anodd gweld wedi dod o hyd i un yma sydd dych chi'n gweld y uh, corals fanna ond maen nhw gallu bod yn anodd i'w gweld achos maen nhw'r un lliw a'r garreg un siop, felly mae rhaid edrych yn agos weithiau. Weithiau, mae'n rwyddach, fel y rhain yma, ond fel arfer, mae rhaid i chi edrych yn agos iawn na mwy ohonyn nhw i weld y ffosilia. Os ych chi fel fi, falle newch chi sylwi bod uh, gwynt arbennig yn dod o'r ger, or cerig yma. I fi, mae, mae nhw'n gwynto fel um, losin, fel y, y losin Parma Violets. Mae'n hyfryd. Wel, cyd i ni ddod am awr oedd moli'n frown a gwyn. Mwy fel brown ac oren erbyn hyn. Wrth i fi chwilio drwy'r cerig yma, wy'n newydd dod ar draws hwn. Na i weld os dwi'n gallu tynnu fe yn rhydd. Iawn, na fe. A ydych chi'n gweld y patrymau hyn ar ochr? Dyna yw brachiopods o'r ochr. cross section fel. Os yna rhywbeth arall ar hwn, um, os mae cwpl o'r nhw fan hyn, chi'n gweld, patra mena. O, oh, iawn. Ac ar yr ochr arall, mae'n eitha lot o'n nhw. Bracipods i gyd, dwi'n meddwl. Mae Sandy eisiau fod yn dearegydd, dwi'n meddwl. anyway, pethau chi angen yma. Does dim angen uh, lot o offer, na ddim byd fel yna. Knee pads fel yna, maen nhw'n ddefnyddiol iawn os chi'n uh, chwilio drwy'r stwff man yma. Hefyd, pan dwi'n mynd lan fyna i'r chwar ei hunan, mae het galed gyda i fan hyn. A bydda i'n gwisgo hynny achos mae'r mae ffas yn eitha uchel a does neb yn cadw llygad arno fe i gadw'n saff, felly uh, safety first, dwi'n e. un peth gyda'r cerig yma, maen nhw'n galed iawn, felly os ych chi'n fynd o ffosil mewn darn sy'n rhy fawr i gario fel yna, bydd rhaid torri fe lawr, a dyna pam wedi dod â mwrthol dad gyda fi. Mae angen mwrthol yma, mae'r ma, ma, ma uh, cerig fe wedys i yn galed iawn. Ond wrth gwrs, os ych chi'n defnyddio mwrthol, rhaid defnyddio sbectol dirgelwch hefyd, just i, i ddiogelu eich llyged, achos dim ond un par o lycyd gewch chi, a dych chi ddim eisiau colli nhw i ddarn bach o garreg o, o ddefnyddio morthol. Felly, byddwch yn ofalus os ych chi yn defnyddio morthol. Newydd ffeind o'n, um, yn gyntaf, gwelais i'r darn bach o bracket box yna, ond yna weles i hyn, gastropod bach. Um, wedi ffeind o lot o gastropods yma, ond rhan fwy ohonyn nhw mewn cross-section, ddim, well, dwi ddim yn, yn gyfan yn anffodus, ond mynd i gadw fe beth bynnag. Dyma ddarn o gragen brachypod. Chi'n gweld bod y gragen yn cario mlaen yn y, y gareg fanna. Dwi ddim yn mynd i gadw hwn, ond o'n i jyst eisiau dangos e i chi. Dwi ddim yn enghraifft wych, ond jyst i chi weld bod rhai ffosili yma yn wyn, ond dy rhan fwy ohonyn nhw ddim yn anffodus. Gan fod y rhan fwyaf o'r ffosiliau yr un lliw a'r cerig, Dych chi ddim yn gallu ffeid y lot o ffosiliau yma drwy jyst gerdded heibio. Mae rhaid i chi gwbi lawr ac edrych yn aros A wedyn, os ych chi'n lwcus, newch chi ffeindio ffosiliau. Fel arall, newch chi golli nhw. Er enghraifft, ych chi'n gweld y ffosil yma? Negych? Wel, os ai mewn nagosach, beth am nawr? Fanna. Coral bach. Dyna pam mae rhaid edrych yn agos, achos o bell, ydych chi ddim yn gweld nhw o gwbl. Mae wedi cyrraedd y chwarae hunan, um, mae'r chwildro ddiwydiannol wedi gadael llawer o greithiau ar wyneb Cymru, a dyma un ohonyn nhw. Yym, roedd y y carreg galch o o fan hyn yn cael ei ddefnyddio yy yng ngwaith haearn Sir Hywi ar un adeg, ond erbyn hyn wrth gwrs mae'r gwaith haearn wedi cau, dyma ble oedd y y dramffordd, fan hyn. Yym ma', fel wedes i, mae'r gwaith ddaear wedi cael, ond maen nhw'n dal i gael uh, carreg galch o'r, or, or, uh, chwar newydd sy'n just draw fanna, ond yn y trach na defnyddio fe mewn um, gwaith ddaear, neu na dim byd fanna, fel arall, mae'n cael ei ddefnyddio nawr fel uh, hardcore mewn um, ffyrdd a pethau fyna a grafel. So mae defnydd y, y garreg wedi, wedi newid, ond maen nhw dal i balu fe o'r ddeiar. Pam maen nhw'n neud e fyna a dim yn uh, cymryd mates o'r o'r stuff yma, dwi ddim yn gwybod. Ond i ni sy isie chwilio am ffosiliau, mae'n beth da achos mae'n golygu bod 'na lot o o gerrig yma i chwilio trwyddyn nhw. Wrth i ni chwilio am ffosiliau, fel arall, ni'n cadw llygad mas a, am batrymau yn y cerrig, ond wrth gwrs, nage ffosil yw pob patrwm. Os chi'n gweld hwn, okay, chi'n gweld bod patrwm yn y, yn y garreg yma, ond nage ffosil mae hon o fe. Rhywbeth naturiol yw hwn, felly mae, mae bwysig i chi wybod beth ych chi'n edrych arno fe. Newydd ffeind hwn, dwi ddim yn cweit yn siŵr beth yw e, achos bod fi'n crwn, wy'n meddwl falle taw um, coral yw e, ond dwi ddim cweit yn siŵr, felly ai a hwn adre, a na i edrych arno fe drwy chwydd wydr i weld. Fel wedes i, wi'n gwisgo het galed pan wi'n dod i rywle fel hyn, achos mae'n bwysig rhoi diogelwch yn gyntaf, ond dwi ddim yn credu bod y defaid wedi cael y memo. Sgwlwch arnyn nhw. oh, dear. Er bod ni wedi dod mewn i'r chwar, y lle gorau i chwilo yw'r sgri fan hyn a fan hyn. Um, mae yna rai fanna hefyd, ond rhaid bod yn falus gyda'r stwff lawr yma, stwff gwyn, achos uh, teodfau nhw yna, does dim lot o ffosiliau ynddo fe. Ond fan hyn, mae'n werth edrych. ac yn syth bin ar ôl i fi recordio'r dan diwetha a roi y magi lawr wedi dod ar draws braciau pod eitha, eitha mawr fan hyn mae coralau unig yn gyffredin iawn yma dyma rai ohonyn nhw fel ych chi'n gweld mae rai ar ochr arall hefyd fan hyn Os ych chi ddim yn ffeindo dim byd arall yma yn Trefyl, wy'n siŵr newch chi ffeindo llwyth o rain. Felly, dewch chi oma gyda rhywbeth o, o leia. Dyma ni ddan bach arall o Fraciopod Producted. Chi'n gweld y patrwm yn fanna? Dyna yw e. Ond yn anffodus, dwi ddim yn gyfan. Just darn o'n o fe. Mi newydd ddod ar draws hwn, ddim yn gwybod, gwybod beth yw e. Ddim hyd yn oed yn gwybod ta ffosil yw e, ond dwi'n mynd i gadw fe jyst rhag ofn na i drio ffeindio mas gartre beth yw e. Os oes unrhyw syniad gyda chi, rhowch sylw isod a rhoi, rhoi gwybod i fi. Dyma fel mae'r gastropods yma yn edrych rhan fwy o'r amser. Chi'n gweld nhw mewn cross-section fel yna. Bydd mod yn fwy falch nawr. Beth i ddim mor un neis da. Gynnau. Mae ngwraig i yn anabl, mae'n defnyddio cadair olwyn ac unwaith nes i ddod â hi yma, ar draws y, y llwybr yma, sy'n ni ddim yn gweud taw syniad da yw e, ys ni ddim eisiau gwneud y to, mae uh, gwthio cadair olwyn ar draws hwn yn gwaith caled iawn, ond Mae, mae'r nac gyda hi o ffeindo ffosiliau neis. A ffeindodd hi darn o trilobit yma. Nawr, wi wedi, wedi bod yma, dwi ddim yn gwybod faint o weithiau wedi bod yma. Lot o weithiau. A wi heb ffeindo dim hyd yn oed un darn bach o trilobit. Felly, wi'n gefig ennis ohoni hi. Ond mae yna lot, er, lot o ffosiliau eraill yma. Wi'n mynd nawr, jyst draw fyna, rownd y gornel fyna, i ddangos rhywbeth arall i chi, rhywbeth neis iawn. Yn cerdded nawr lawr yr un dramffordd, chi'n gallu gweld ble oedd y cledre i nod ar ochr yma. Dim cymryd fyna, ond fan hyn, chi'n gallu gweld ble oedd y cledre, a'r dan y bren oedd rhyngddyn nhw. A wy'n siŵr bod chi'n gallu dychmygu bod gwthio cadar olwyn fy ngwraig i ar hyd y llwybr yma ddim yn beth hawdd iawn i'w wneud. Felly dwi ddim yn awgrymu bod chi'n wneud e. Dyna ben pella'r chwar lawr fanna ac mae eich chi draw fanna yn y man ond cyn hynny ni'n mynd lawr fanna i weld un o fy hoff bethe yn yr oll chwar yma. Fan hyn mae'r gwaniaeth rhwng y, y, y carreg galch a'r tywodfaen yn fwy amlwg. Dyma'r tywodfaen, mae'n wyn. Dyma fel mae'r uh, carreg galch yn edrych. Ond na gyna beth des i yma i ddangos i chi. Yn ytrach, mae hynny fan hyn, ar ochr yma. Achos, os edrychwch chi ar ffas y chwar yma, ewch chi weld, rhain. Corals sydd dal in situ. Ac mae yna hen gyfan o'r rhain yn mynd rownd yma. Rownd mae yna a rownd y chwar i gyd ar y pentella fyna. Felly mae'n gret i weld e. Mae'n rhedeg gwell na'r rhain hefyd. A just lawr yma, chi'n gweld olion y diwydiant yma. Dyma'r cledre. ar yr hen dramffordd sy'n mynd lawr ffordd na a rownd i'r wyth. A dyma nhw eto, coral sy'n situ. Mae nhw'n edrych yn well fan hyn. Fyna a fanna. Mae nhw'n cario ymlaen rownd fan hyn. ar fanna hefyd, rownd yma, a rownd gweddill y chwar dra fanna. Dim ots gan y cwr wrth gwrs, ond na ni. A wedi si, nag y ffosil yw popeth sy'n ffatrwm yma, er enghraifft. Chi'n gweld y patrwm yma? Nag y ffosil yw hwnna, ond crisiale o galcid. Ond maen nhw'n edrych yn neis. Felly, wy'n mynd i gadw dan yna. Pan mae'r garreg wedi cael ei undreulio, mae'n eitha rwydd gweld ble mae'r ffosiliau achos maen nhw'n newid lliw. Fel hyn. Chi'n gweld y darnau o coral yma yn y ffas. Ac yma, maen nhw'n cario ymlaen rownd yma. Chi'n gweld? Mae'n lliw gwahanol.

Mae mwy na i gael fan hyn hefyd, fel hwn. Dan o garreg haearn, sy'n eto yn gyffredin iawn yn yr ardal yma. Dyma fath arall o gorau. Dyma chi lot o fracipods mewn un darn o garreg. Dych chi ddim yn gallu gweld nhw'n dda ar ochr yma, ond os ydw i'n troi'r peth, dyna nhw. Gwych nag nhw. Iawn, wedi cyrraedd pen pesa'r chwar yma, a dwi'n gobeithio dangos i chi fan hyn rhywle lot o corals neis in situ a gobeithio ffosili eraill hefyd. A dyma cwpl mwy o'r brachiopods mawr, ond maen nhw wedi cael eu hyd, uh, hyd dreulio, felly does dim llawer ohonyn nhw ar ôl na ffodus. Cofio fi'n sôn am yr rhain o y coralau sy'n mynd o gwmpas ochrau'r uh, chwar. Maen nhw, maen nhw fyna, yn ôl ydych chi'n ddim gallu gweld nhw fan hyn, ond dyma fe maen nhw'n edrych. Okay. Os ydych chi'n gweld nhw yn fyna. ac yn fyna. Okay. Ond maen nhw mob man ochr yma o'r chwar, a wi newydd weld darn arall fan hyn. A dyna ni. Mae yna lot o hwnnw fan hyn. Ac hefyd, dwi newydd weld ar y ffas yma, in situ, coral neis arall. Dyma yw'r coral mwyaf cyffredin yn y chwar yma, o'r enw Siphonodenddron. Mae'n edrych fel hyn. Ac o'r ochr yna. Gwn i, Siphonodenddron. Dyma fel mae Cypherodendron yn edrych in situ, fel rhain nes i ddangos i chi gyna, ond pan mae'r garreg newydd gael ei dorri, mae'n nhw'n edrych fel hyn. Ac i fi, mae hynny'n bert iawn. Wrth gwrs, nag ydy mond y corales yma, ond uh, llwyth o fracipods yma. Ydych chi'n gweld uh, uh, y llwyd golau yma? Mae, mae rheina i gyd yn ffosiliau. Os ydw i'n zoom o mewn, ydych chi'n weld brachiopods, brachiopods, brachiopods. Coral. Coral. Brachipod, brachipod. Mae llwyth o'n nhw yma. A fan hyn mae hein gyfan o frachipods. Un fyna. Mae yna lot o'n nhw fan hyn. Dyna un neis fyna. Wel, olion un neis, beth bynnag. Ac ar y blocyn yma, yn ogystal â um, dan y ffosiliau, dych chi'n gweld hefyd olion y drilio ble oedd y chwarelwyr yn gweithio yma. Dyma gorau bach deis arall. Wel, gobeithio bod chi wedi joio'r fideo yma o chwar trefil. Uh, Wi'n mynd llythrennau nawr achos wi eisiau bwyd, ond yy ar ddiwedd y byd- y fideo yma, wi'n mynd i roi cwpl o luniau o ffosiliau wi wedi ffeindio yma. Iawn? Tan y tro nesa, hwyl fawr i chi. Wel, o'n i'n meddwl bod fi wedi cwpla, ac wedyn des i ar draws hwn. Yn rhoi e fanna, dangos i faint. Ond ie, coral bach iawn. Dwi'n meddwl o'n hoff taw Syringiopora yw hwn, ond dwi ddim yn hollol sicr, falle bod yn anghywir. Ond fi lic o'n, ac wrth gwrs, fi'n mynd i gadw fe. Wy newydd ffeind o'n fan hyn, ac yn rhan o'r pethau oedd wedi cwmpo fan hyn, oedd cwbl o fraci pods dais yma. Bydd rhain na'n glanhau'n hyfryd, fi'n meddwl.